Күзләр күңел көзгесе. Күзләр фикер йозагына сүз ачкычы. Җанлы сөйләм, ихлас аралашу күзгә күз карашып тапшыруында.
Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз! Эфирда күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Ашыгамын кешеләргә әйтә торган сүзләрем бар, туктатмагыз юлларымнан. Бөек шәхесебез Салават Низаметдинов язган, иҗат иткән бу моңлы җырны кем, әйе, аңлап торасыз, безгә ишеттергән җырчыбыз кабатланмас тавыш ул Идрис Газиев. Бүген ул үзе безнең студиябез кунагы. Идрис!

Галимов Сәлам премиясе лауреаты, Авылгазы районы булдырган Галимҗан Ибраһимов премиясе лауреаты һәм шулай ук бүгенгесе көнне Уфа сәнгать институтында җыр сәнгате кафедрасы профессоры һәм җыр сәнгате кандидаты. Әстәгафирулла тәүбә, мин әле чак әйтеп беттем, телләрем көрмәкләнә язды. Ничек моны иңнәрен күтәреп йөртә ала икән? Ой, Зифа, рәхмәт беренчедән чакыруга, бу тапшыруга. Ул исемнәр әйт, алар барысы да берьюлы гына килеп, коп итеп илгә илмәде. Алар берәмләп, җайлап, еллар аша, сатулар аша, Дистәләгән еллар аша килгән әйбер. Ул инде, әйтергә кирәк, ул титуллар дип әйтим, ул исемнәр, дәрәҗәләр, ул хезмәтнең әйбер бер күренеше, куйган тырышлыгыңның бер чагылышы. Максатларның чишелеше. Максатларның чишелеше, әй бит, өметләрнең тормышка ашуы. Чөнки бала чактан булган өмет, бала чактан булган тормышка мәхәббәт, алга бару, бу җирдә үзеңнең урыныңны табу, әй бит, менә шушы юл белән бару, ә ул титуллар, ул исемнәр, әлбәттә, үзеңнең хезмәтеңне яратып эшләгәч, аны халык, Тамашачылар да, тәнкыйтьчеләр дә кабул итеп, шушындый нәтиҗәләр биреп, өстәлеп бара икән, Аллага шөкер, мин бик шатмын аңа. Мин анардан авырсынмыйм да, мин анардан теге читләнмим дә, мин, мин аны рәхмәт итеп, рәхмәт әйтеп кабул итәм. Чөнки ул минем генә эшем түгел, берүзем генә түгел. Кеше бит берүзе генә бармый тормышта. Кеше үз балачактан, тормышыннан алып кем беләндер бара тормышта. Әти-әни, гаилә, укытучылар, коллегалар, музыкантлар, безнең һөнәргә килгәндә, җырчылар, композиторлар. Кеше ниндидер бер аралашуда, мөхиттә яши. Җырчы кеше, гомумән җырчы кешенең язмышы шундый кызык ул. Ул мөхиттә яшәргә тиеш. Ул һәрвакытта да шул максат куеп алга барырга тиеш. Шул вакытта синең тормышың уңышлы була, шул вакытта менә шушы син тезеп алып киткән әйберләр дә килә. Ләкин аны алам дип максат түгел, ә хезмәт итәм дип эшләргә кирәк, әй бит. Менә шул вакытта, мин һәр вакытта да ул менә булган булган, ә син алга барасың. Ниндидер исемме, ниндидер дәрәҗәме бирелгән икән, әй бит, аны бүген шушылай, иртәгә син иртән торасың да тагын эшкә чумасың.

Туган яклар, Таһир э, Кәримов. кияү булган яклар, Әйе. Халик Фатыхов, Лилия Фатыхова, әйе, Шулай, Таһир шулай. Якупов. Һәм инде бүген мин ихластан, чын-чынында горурланып, әңгәмәдәшем, кунагым белән горурланып утырамын. Чөнки менә үзебезнең Авыргазы егете булып, аның үскән авылы, ул әти-әни биргән тәрбиясе, белек чаклары, бу хакта сөйләми, сөйләшми мөмкин түгел. Мөдәрис абый белән Мәрьям апаның сигез бала арасында бишенче бала булып якты дөньяга Килгән, малай булган, аннан җегет булган, аннан Идрис булган, аннан Идрис Газиев булган. Менә шуңа күрә... Шуннан Идрис Мударисович булды. Аннан Идрис Мударисович булган. Бик дөрес, бик матур фикер. Һәм әйтәсе килә, шул тәрбиягә рәхмәт йөзеннән дә. Бала чакны бер хәтергә ала әле. Менә хәтта шуны бәләки чакта үскән, ата-анадан күчкәннәр турында да йөзең якты бүгенге көнне сөйләшеп китик. Инде якты дөньяда

Гаиләдән башлана, чынлап та. Гаиләдән башлана, әти-әнидән, ата-бабалардан, нәнәйләрдән, әйбит. Әтиләр кырында нәнәйләр булуы, әйбит, картайлар булуы, ул бик, ул бит бик бәхет. Балачактан менә шушы тәрбияне сизү, яратуны сизү, шул ук вакытта миңа җырчы буларга инде безнең мөхит, гаиләдәге мөхит, музыка мөхите булуы һәрвакытта да. Моңлы җырлар яңгыравы, әтинең тальянда, гармунда, баянда уйнаулары, бик яратып, гомер буе уйнады. 84 яшенә хәтле әти уйнады инструментта. Инде озак соңгы елны чирләгәндә генә, бик авыр чирләгәндә инде балам уйный алмыйм дип, бармакларым йөгерми дип, 84 яшендә язылган язмалары да бар, миндә сакланды. Ул уйный, әни җырлый. Әти ягындагы Самырхан абый, Мөкәрәмә әбекәй, алар барысы да әйбит, Хафиз бабакай, әтинең туганнары, бертуган, алар барысы да гармунчылар, тальянчылар булганнар. Чөнки каян килә, безнең нәнәй әти ягыннан Шәмсекамәр нәнәй бик яхшы уйнаган тальянда. Әле ул гасыр башында, Кичке уеннарда, җыеннарда, әй бит, үзенең гармунын алып, яшьләрне күңел ачтырган менә шушындый нәнәй булган безнең. Менә шулай итеп, теге буыннан, каннан, күзәнәкләр аша миңа чыкты. Һәм ул менә шушы безнең гаиләдәге булган Музыка тәэсирендә, ахаңдә, шушы мөхиттә тәрбияләнгән балалар арасында менә барысының да бөтен җыелмалы бер, әйтик инде, көче тупланып миндә әйбит менә чыкты. Мин бер үзем алдым ул юнәлешне сәхнәдә, бер юнәлешне алдым шушы юлда, шушы профессиягә әверелдердем. Әлбәттә, әти-әнинең фатихасыз бу әйбер килеп чыкмас иде. Менә бу күзәнәкләрдән чыгып дигән вакытта, әле тапшыру башланыр алдыннан гына син тавышыңны көйләп торган кебек үзеннән-үзе бер матурлык мин сорау бирдем. Э, бу кайдан син чукынып эзләп үзең табасыңмы шундый җырларны кайдан ул синдә шундый халәт бик күп җырчылар бит хәтта бер ике халык җырында Чак-чак кайдандыр өйрәнеп җырлыйлар, дигәч, син шунда ихлас әтиеңне исеңә төшереп, Шулай. аның бер моңлы җырын җырлап күрсәттең. Эй, Эй. телевизор караучылар да ишеттерик әле, Идрис. Кинәнештә Чыннан да, булсыннар. әтинең тавышы бик матур иде. Мәрхүмнең э, уйный бик шәп, ләкин т- бер гаҗәеп әйбер турында мин аны сөйләгәнем бар, ләкин менә э, Туган тел каналы эчендә сөйлим әле. Кемдер ишеткәндер, кемдер юк. Бер тапкыр мин бер җыр өйрәнеп йөрим, җырлап йөрим, үземнең, үземнең фатирда борынгы татар халык җырын. Җырлыйм, җырлыйм, җырлыйм, ниндидер бер урынында җырның әйбе тукталып калдым, капыл гына үземнең тавышымда әтинең тавышын ишеттем. Мин шаккаттым, мин ниндидер бер менә шок булды, әй бит, ниндидер э, аңлатып бетерә алмаслык ниндидер эчтәге бер хаят, ниндидер бер мохит, әй бит. Менә шул вакытта шушы тавышны хәтеремә салып куеп, тамагыма салып куеп, моны ничек онытмаска икән дип көч салып, э, җырлап, тагы да кабатлап-кабатлап, кабатлап-кабатлап шулай итеп мин Еллар үткәч микән инде шушылай килеп чыга ул, ниндидер акыл утыргачмы, дөнья тәҗрибәсе белән баегачмы, әллә инде бик сагынгангамы әтине дигәндәй әнине, менә аның шушы тавышы миндә яңгыраган кебек һәм хәзер Һәр вакытта да җырлаганда әтинең тавышы белән җырлар Ул кебек. булган инде туганда ук синдә. Ул менә җимеш булып Булган, шулай, шулай, тулышкан.
шулай. Монда шушы Әйе. менә эм, әйтәләр бит, әти-әниләр белән балалар арасында ниндидер күренмәс элемтә дип. Менә шушы элемтә барлыгын мин тойдым шушында. И, шул җырны тыңлыйсы килә, шулай бит телевизор караучылар. Э,

Хайран, шулай бит, тамашачылар, миндә шундый халәт булды, әйтерсең дә биек Урал тау башында бөркетләр генә кунар илләрдән тирән агым суларга Башкортстаныбызның табигатенә карап моңланып торган әтиең күз алдына килде. Менә шул кадәр матурлык бүләк иттең тамашачыларга, рәхмәт Идрис сиңа. Инде хәзер дә әйтеп китәсе килә,

Менә бу сәнгать институты, кайнап торган музыка дөньясы, кайнап торган иҗат дөньяң, кайнап торган эш, хезмәт, дәрәҗәләрең барысы бергә, бик күп кеше аңлап бетәлми, профессор. Менә әйтәләр, ул профессор икән, ул фәлән кандидат наук икән, ул теге, кайбер кеше аны титул дип кабул итә. Ул менә синең әйтмешли вазыйфа диләр бит инде. Аңлатып та китәсе килә. Кайбер кеше профессор икән, димәк, ул ак күлмәген киеп, галстугын буып инде рәхәт кичерештә генә, теге депутатлар кебек, шулай гына, депутатлар да үпкәләтеп куймыйк, аларның да хезмәтен аңлап үтмәгәндә шулай тоела инде. Түбәннән караганда, түбәннән караганда. Әйдә без өстәнрәк, тирәнтенрәк керик әле менә шул фикергә тукталып. Ул менә сәнгать институтына килү, ул гомумән, тагы да әйтеп китик, әйе бит, безнең әти-әни бит минем укытучылар. Әйе, мотлак кирәк моны әйтергә. Минем э, сеңелем э, гомер буе мәктәптә укытты, әле дә эшләп йөри әйбит. Апа э, тәрбияче булып эшләде. Безнең гаиләдә Газиевлар гаиләсендә әйбит нәселендә укытучылар җитәрлек. Бездә менә мин әтинең әйбит, әнинең ничек итеп мәктәпкә барганнар, ничек итеп аларның биек теге дистәләгән әйбит Дәфтәрләрне тикшереп утырганнары балачактан шул хәлле хәтердә калган. Алар кайтып мәктәп турында сөйлиләр әй бит, үзара аралашалар әй бит. Балалар турында үзебезне дә тәрбиялиләр, анда да тәрбияләргә кирәк. Алар бик, Аллага шөкер, алар икесе дә бик яхшы укытучылар булдылар. Әти дә, әни дә әлегә хәтле бик сагынып, бик яратып сөйлиләр. Анарда кемнәр укыган, әтидә дә, әнидә дә. Укучылары, бәлки, тыңлап торалардыр. Укучылар, әйе, аларга, әйе, рәхмәт сүзләре белән һәрвакытта да. Менә шушыннан килә минем укытуга да, әйбит, өйрәнүгә дә, әйбит, менә шушы бүгенге көндә минем сәнгать институтта, институтында эшләвем дә. Җырчы да булып бару һәм шул вакытта каядыр, әйбит, мин юкка гына түгел, 18 17 яшьтә Уфага килдем. Ә унбиш яшьтә, ул унбиш, сигезенче класстан соң. Әле минем теге тавыш үзгәреп бетмәгән, мутация дип атала бит. Әйе, Болай әйе. тавыш үзгәрмәгән, ирләр тавыш түгел, малайлар белән ирләр тавыш Үзгәрә түгел, торган үзгәрә тавыш. торган тавышрак. Э, э, Сәнгать институты, сәнгать училищесына килдем, миңа әйтәләр, син тыңлап та карамадылар, анда миңа, мине теге э, кабул итү комиссиясенә дә кертмәделәр. Шушында документлар кабул иткән бер ханым миңа әйтә, Ә, син яшьсең әле, син бар, монда ни, йөремә, син бәләкәйсең, сине барып алмаячаклар. Бар әнә нидә, Октябрь революциясендә музыкаль педагогик училище бар, син шушында бар, анда алалар, музыка укытучысы әзерлиләр, укытучысы әзерлиләр, музыка. Ярый, авылга кайтасы килми бит, малай сифа. Кире дә, ничек инде авылдан документ алырга төшеп киттем, мына керәлмичә кайткан, дип сөйләү була бит авылда бит. Шушылай бит инде, үзең беләсең, син авылдан чыккан кеше. Юк, гарьләндем. Юк, кайтмыйм, тегендә барабыз. Абыйларга әйтәм, менә тегендә барыйк инде, нигә моспедка. Ладно, музыкаль педагогик училище. Мин анда бардым, җиңел генә иттереп экзаменнар биреп, кереп киттем. Ике ел. Шушында инде җырлыйм. Һаман да. Анда төрле-төрле фәннәр дә бар, ләкин тагын да җырлыйм. Ләкин анда да шушы педагогика дигән сүз бар. Әй бит, кереп калган, музыкаль педагогик училище. Аны барыбер дә җырчы килә, баласы килә. 17 э, яшь булгач, Миләүшә Галиевна Мортазина үзебезнең э, абруйлы профессорның классына, училищега э, кердем укырга. Менә шушында тагы да күрәсең бит, укытучылар арасында бит син. Син җырчы буласың, дә син карыйсың, синең белән ничек эшли укытучы? Синең параллель рәвештә килә.
Минем шулай килә.
Бала чактан укытучылар килә. Әйбер, менә шул музыкаль педагог училищеда әйбер, алар э, җыр укытучы әзерлиләр. Миләүшә Галиевнаның әйбит ни әйтик методикасы, җырчыларны тәрбияләү методикасы әйбит. Аның мәктәбе, җырчылар мәктәбе. Аны да өйрәнәсең бит. Мин арада дүрт ел сәнгать училищесында, биш ел институтта, тугыз ел укыдым. Безнең Миләүшә Галиевна классында өч кенә кеше шушылай укыдылар. Училищеда да, институтта бер педагог та. Ул Радик Гариев булды, мәрхүм, Венер Мостафин, мәрхүм, менә өченчесе мин, Аллага шөкер. Менә шулай итеп Миләүшә Галиевна азак. Инде филармониядә эшләп, байтак еллар эшләгәннән соң, унынчы елны мин инде филармониядән киттем, ә менә 2001 нче елдан инде, теге әйтәләр бит инде, әзрәк кенә нагрузка алып, әзрәк кенә укучылар, бер, ике укучы алып, Миләүшә Галиевна шунда Фәрзәнә Фаткуллина мине чакырдылар, Сагитова Фәрзәнә Фаткуллина, бүгенге көндә ул кафедра мөдире, эшкә. Мин шушында җырлап та филармониядә педагогик эшне дәвам алып бардым. Менә шулай итеп, балачактан килгән шушы юнәлеш, әйбәт, бүгенге көндә мин инде туры тулы э, дәрәҗәсендә укытучы, әйбәт. Чынлап та профессор дигән әйбер ул, ул титул, ул исем әйбәт, ләкин аның вазифасы да бар. Э, профессор вазифасын башкара дигән сүз бар, әйбәт, кафедрада. Ул нәрсә? Ул җаваплылык дигән сүз беренче чиратта. Син кешеләр өчен, балалар өчен, шул килгән синең, синең кырыңа килгән, синең классыңа кергән булачак җырчыларның язмышына әй бит җаваплысың. Менә аның бит, ул бит теге йөртү генә түгел, әй бит, аны бит алып чыгарга кирәк, биш ел буе укытырга кирәк, әй бит. Төрлесе бар, барысы да теге, кайберсенә Ходай Тәгалә бик зур тавыш биргән, кайберсенә тырышлыкны биргән, кайберсенә ялкаулыкны биргән, кайберсенә бәләкәй тавыш биргән, әйбит. Тырышлык бар, бәләкәй тавыш, тавышы бар, ялкау. Төрлесе бар, менә шушылай әйбит. Ләкин алар барысын да бит әпәләп, әвәләп, өлгертеп 5 ел эчендә син профессионал дәрәҗәгә чыгарга тиешсең. Бик авыр эш. Әлбәттә, бик авыр, тынгысыз эш. Ләкин мин теге рәнҗен итеп әйтмим. Үпкәләп. Үпкәләп тә, шуннан соң мин зарланмыйм. Чөнки мин ул эшне яратам. Мин ул яратам студентларны, аларның проблемаларын әйбит чишү. Минем өчен әйбит, аларга ниндидер тормышта рәхәт була икән, әгәр дә мин кемгәдер ярдәм итәм икән, әйбит, минем өчен ул рәхәт. Аларга җылы сүз жәлләмим, аларны мактыйм. Кирәк вакытта мин бик шундый таләпчән дә, тәнкыйтьче дә, таләпчән укытучы. Кирәк вакытта. Аларга кайвакыт эләгә, бик каты эләгә. Бит характер бар безнең авыргазларның, беләсең, характерлы без кешеләр. Аллага шөкер инде.
Иркәли дә беләм, назлый да беләм, әйбәт. Менә шушының белән мин бик яратам үземнең эшемне. Чөнки мин яшь егетләргә, кызларга ярдәм итәргә тырышам. Һәм кемдер ярдәм итәргә тиеш бит. Менә шушы тагы да әйтәм, ул җаваплылык вазифа, профессор вазифа. Беренче чиратта җаваплылык һәм кеше язмышы өчен син әйбит. Менә э, үзеңнең э, намысыңны да күрергә тиеш, тырышлыгыңны да, өмет э, булмышыңны да, бөтен талантыңны да шушы бала әйбит синең классыңнан әйбит канәгать булып китсен, чыксын. Үзенең һөнәрен дә өйрәнсен, сәнгать өлкәсендә дә үзен таба алсын һәм шул ук вакытта профессионал булып, әйбер, менә шушы үз урынын табып тормышта, тамашачыларга, тыңлаучыларга менә шушы без өйрәткән әйберне үзенең тавышы аша, үзенең таланты аша нәрсә тели, тели әйтергә, шушыны барып җиткерсен. Менә шушы безнең максат, әйбер. Тә утып, укытып кына утыру түгел, аның бит перспективасы булырга тиеш. Шунысы да тагын да безнең әйбер Безнең эшнең без шушында аны менә шушы перспективага эшләргә тиешбез. Без бер бер көн өчен генә түгел, киләчәге турында уйлыйбыз. Киләчәктә төпле база алсын ул бала. Әйбит, киләчәктә уйласын, әйбит, киләчәктә шушы менә вокаль э, технологиясен дә сакласын. Әйбит, э, э, гомум мәдәни шушындый тәрбиясен дә сакласын, әйбит. Хыянәт итмәсен сайлап алган хезмәтенә. Әйбит, җиңел юл эзләмәсен. Әй бит, ә җитди караш белән, җитди уй белән, әлбәттә, бу авыр эш, әй бит, ләкин мин ул эшемне бик яратып эшлим, бик яратып башкарам. Менә бу тәңгәлдә Мударисыч дип әйтәм инде, Идрис дип якташ итеп, якын итеп сөйләшеп утырабыз, әңгәмә җылы була бит, шулай иткәч, чордаш булгач, замандаш Мударисыч дип әйтәсе килә. Өметләрне аклап өлгергән җырчыларны булдырдым дип әйтә аласыңмы? Аллага шөкер, Аллага шөкер, чөнки әле теге зур ук булмаса да, педагогик, әй бит, тәҗрибәм, әй бит, Бар, җырчыларыбыз театрда да җырлыйлар, филармониядә дә бар, әйбит. Чит илләрдә дә, чит шәһәрләрдә дә, Мәскәүдә дә, чит илдә дә, Голландиядә бер кушып җырлый, әйбит. Классик юнәлештә җырлый, фольклор буенча да алып баралар эшне, укыта да кемдер, әйбит. Кемдер Себердә эшли, әйбит. Берсе Яңа Уренгойда, берсе Когалымда эшләп йөриләр. Алар үзләре хәзер тәрбиялиләр, андагы балаларны укыталар, үзләренең студияләре бар. Менә без шушының өчен бик шат, шатланып эш итәбез, яшибез. Һәм бүгенге көндә дә класста, Аллага шөкер, мөхит әйбәт. Чөнки ничек кенә булмасын, аеруча студентлар белән эшләгәндә, аларны үз дәрәҗәгә күтәреп, аларны ихтирам итәргә кирәк. Аларның дәрәҗәсен, аларның, әйтик, эчтәге булган менә алар бит җырчы, алар бит менә үзләре, Йолдыз. әйе, аларны сүндермәскә, аларны кыйнамаска, әйе бит, аларны бетермәскә, аларга һәрвакытта да менә ни ут биреп торырга, әйе бит, менә шулай кө- утын салып торырга учакларына, әйе бит. Ә Ул җиңел түгел, җиңел эш түгел. Менә шул җиңел булмаган э, хезмәттә бер четерекле җирләре дә күп бит инде. Элек вакытта менә әле ничек укырга кергәнне мин сөенеп утырам. Әйтергә кирәк, музыка педагогия училищесыннан ару гына кешеләр чыккан, мин дә шунда укып беттем, авыргазылар. Э, ул бик төпле белем бирә торган. Менә укытучылык, минем әни дә укытучы булгач, бер кая да сәнгать юлына җибәрергә, әллә нинди Идрис Газиевныкы хәдәр моңлы тавышлар тумыштан булмаса да, нык якын булганмындыр инде үсешмәкәр. Яртысы синеке бит, теге

Кәсепкә генә әйләнгән җирләр бар. Бар матди ягы. Менә моңы бар, их, акчабыз юк барып кереп укырга. Менә бу тәңгәлдән теге туп-туры сиңа кагылышлы сораулар. Таланты азрак булып, акчасы күбрәк булганнарга җиңелрәк түгел микән укырга кереп китеп кеше, әллә киресенчә, Әйтә аласың, ничек дип җавап бирәбез? Ничек дип? Безнең бит инде сәнгать училищесында да, сәнгать институтында безнең бюджет бар. Әгәр дә чынлап та таланты бар икән, сәләте бар икән, барыбер дә ул сәнгать училищесына килгәндә яшь бала, әйбит, ул бар конкурс аша үтеп, әйбит, ул анда кереп китә ала. Әй бит. Әйе, бик, бик матур җавап. Әйе, шуннан соң ул дәвам итә. Бик уңышлы, тырыш э, хезмәт салып, сәнгать училищесын тәмамлагач, әй бит, аның мөмкинчелеге бар, әй бит, шул ук конкурс аша, әй бит, сәнгать институтына барып керергә һәм анда ук шулай ук бюджет э, нигезендә, әй бит, белем алырга, әй бит. Моның өчен бит бик э, Э, талантлы булу да кирәк, әлбәттә. Тавыш булу да кирәк, әлбәттә, һәм тырышлык. Тырышлык. Тырышлык, әйбит, капланып ятып, менә шушы сайлаган эшеңне э, алып барырга. Э, миңа еш кына киләләр. Кайберләре ниндидер сорау белән уйланып чыгып китәләр. Күпмедер вакыт киткәч, я шалтыраталар. Ой, Идрис Мударич, сез дөрес әйткәнсез, мин менә шушында, шунда барып кердем. Җырлавын мин җырлармын башка җирдә дә. Менә шушылай, әй бит. Чөнки ул бит җырларга теләү дигән әйбер, әй бит. Ул бит аның мөмкинчелек белән, әй бит, теләк белән мөмкинчелек арасында да бит аерма, аерма бик зур. Ул бит җырчы булу кирәк, әгәр дә синең колак ишетмәй, ишетәе, тавыш чамалырак булса, әй бит. Андый балалар да килгәләде, әй бит. Энекәш, сеңелкәш, әйдәле, утырып сөйләшик әле. Менә бу мәсьәләдә әти-әниең нәрсә диде сиңа? Әй бит шулай иттереп без, мин һәрвакытта да, әй бит, аларны, чөнки алар зурлар. Алар килгәннәр бит, эш, эш нитәргә, сайларга дигәндәй, үзләренең килеш Әйе, итә. әйе. Алар инде бала-чага түгел, бала, бала, э, балалар бакчасына йөргән түгел, мәктәптә дә түгел, училищеда. Кәнфитләнеп сөйләшеп тору Кәнфитләнеп тору кирәкми. кирәкми. Алар белән, әй бит, үзең кебек, э, э, әйтик, өлкән кеше кебек, менә, тулы Сөйләшү. сөйләшү кирәк.
Э, азрак кына күтәренке кәеф калдырыр өчен шул сорауларга мотлак җавап та алып китим әле. Менә яраклашу юк дигән сүз. Мактаган, мактанганны. Гомумән мин Идрисне күз алдына китерәм. Элек-электән, элекке еллардан бирлек бик э, сирәк очрашабыз бит инде. Сирәк очрашабыз, авыргазлар булсак та, үзебезнең район бәйрәмнәрендә болай сирәк. Э, күз алдына китерәм, бик дөрес Бик дөрес кеше. Менә ул дөрес кеше нинди булырга тиеш? Теге безнең бәләк чакта әйтәләр, эчми, тартмый, кызлар белән йөрми. Теге. Эчми тартмый, пычрак җиргә басмый. Әй, илем, бу тормыш кирәкми, илем өчен бирәм дә куям дигән урыс кебек. Шуның кебек мәктәптә күз алдына килә, әти-әни укытучы булгач гел болай гына булган. Шуннан бер начарлык та кылмаган, тәртипсезлекләре булмаган кебек. Гомумән, менә шул җирдә генә шулкадәр матур иттереп, шундый биеклектә калыйк әле, сәхнә биеклегенә шуны үзен күтәргән Идрис. Бәләкәй чактан шулай булдымы ул? Менә мактаганны, гомумән мактаганнан бозыла торган да түгел. Мактаганны, макталганны ярата идеңме? Юк, ул әйтик инде мактаган ул кемгә ярамый, кем яратмый. Аны күтәрә белү кирәк. Һәм аны әйбәт кабул итеп, әйбәт анарга мин бәләкәй чактан ук теге Үз яшьли ук мин фәлсәфи фикер йөртә идем. Мин тормышка да, мин ничектер эшкә дә, дөньяга да, табигатькә дә әйбәт. Ниндидер аңлап, мин бит бәләкәй чактан ук бу кырмыска кая бара икән? Әһә. Күзәтәм. Менә шушылай итте, әһә, теге бәле, бәләкәй генә таягын өстери. Бәләкәй генә кырмыска шул хәлле таякны ничек, кая итә алып бара? Әһә, тегендә, зна, кирәк. Менә бит кырмыска ничек тормыш китә, әйбәт. Эшли. Әйбәт. Аны белмим мин, аны мактыйлар микән, аны юк микән, әйбәт, ул эшли. Әйбәт. Бәлки мактыйдыр да аны, әйбәт, тегендә төптә, Тегендә төптә. оясында. Бәлки, бәлки, әйбәт. Таякны алып кайткач. Әй, таякны алып кайткач.
Менә шулай итеп кызыксынып яшәбез. Һәрвакытта да мин әлбәттә мактаулар булды, әлбәттә, ләкин балачактан ук, әй бит, мин чынлап та сугышкан бала булмадым. Зифа, безне авылда ничек тәрбияләделәр, без чыгып киткәндә бит, әти-әнинең битенә ис кызыллык китермик дип. Иң мөһиме. Менә бит шушынардан килә бит. Әлдә шул бара ул.
Ул бит шушы алып бара димбе. Әти-әни нәрсә дияр? Әти-әни Әти-әни, мин унбиш яшьтән чыгып киткәндә, чемодан, егерме тәңкә. Балам, без сиңа ышанабыз. Йөзебезгә кызыллык китермә. Мына ул, беләсең, бу закон, тормыш законы. Менә шуны бозмаска. Менә шул флаг урынына.
Менә шушы флаг, шушы, беләсеңме, шушы ул э, Коръән дә, шул Библия да, ә бит шушы барысы да Талмуты да шул, понимаешь? Идрис шул кадәрлек дөрес. сәяси тапшыру кебек булып китмәсен әле. Менә артист тормышы, җырчы тормышын барыбер үтәсең башка артистлар кебек әй бит. Әллә ничә хатынга өйләнеп бетәләр инде шул артистлар. Артистлар турында сөйлиләр. Әй, аның тегендә бер сөяркәсе бар, моның бер монда бер сөяркәсе бар икән. Аның тегендә әллә кеме бар, монда әллә кем бар. Хәзер хәтта теге гаиләдән тыш

Кем икәнен дә беләсегез киләдер, хөрмәтле телевизор караучылар, ләкин бу сәхнәдәге җыр, ә тормышта мәхәббәт синең өчен бу нинди аралык белән бәйле, бу нинди, сүзнең мәгънәсе синең өчен бу нәрсә ул, нәрсә ул гомумән Идрис өчен мәхәббәт?
Ул мәхәббәт ул сүз. Бер уйлаганда, мәхәббәт дигән сүз әйб сүз. Ә менә кеше белән, бер кеше белән икенче кеше, яраткан кеше арасындагы ул ниндидер элемтәләрне, әйбит, еллар аша ныгыган, еллар аша чыныккан, еллар аша тагы да матурая төшкән, чибәрләнгән, еллар аша чәчкә аткан, ниндидер җимешләр биргән, менә шушындый әйбит. Аны ниндидер сүз белән аңлатып булмый. Анарга сүз юк. Менә шул сүз юкның хуҗасы, аның тормыш иптәше Венера. Чын-чынында да бер гайбәткә кагылмаган гаилә. Ишетергә туры килә бүтән артистлар турында имеш-мимешләр дә, чынлап та мөхәббәттә нигезләнеп, бәлки көн дә яратышып тору, яратам дигән сүзне кычкырып әйтүдә генә түгелдер. Ә, юк.
Ул әйбер әйбит бик еш әйтелергә тиеш түгел. Ул әйбер кулның тиюенә, ул әйбер күзеңә карауда, ул әйбер бер-береңә тигәндә, сыенышканда, менә шушы әйбер, менә шушында күренә ул. Ул, әлбәттә, колак ишетә бит, колакка да кирәк андый сүзләр, ишетү сүзләре, әйбер. Ләкин икенчерәк сүзләр бар, икенчерәк назлап әйтүләр бар, әйбер. Аларның барысын да әйтеп бетеп булмый, әйбер, ләкин Ә, шушы аңлатып бетә алмаслык менә шушы элемтә, әйбит, әгәр ул кешедә бар, я ул бар, я ул юк.
Менә бу җирдә инде мәҗбүр булам мин сорау бирмичә булдыра алмыйм. Мин чөнки э, телевизор караучыларыбызны, тамашачыларыбызны кызыксындыра торган сорауларга да шәхесләрдән җавап алып каласы килә. Бар гаиләләр Мәхәббәтсезме, мәхәббәтлеме, балалар барга таркалмады дигән, мин бик килешмим бу фикер белән, ул аның алыр гына, бала гына тотка түгел дөньяның, бар менә бер шушы хәтле матурлык итеп алып киткән һәм әлеге көнгәчә алып барган, шушы матур тормыш, парлы тормыш, менә бу мисал, сезнең мисалда, Венера белән сезнең мисалда, шундый матур итеп яшәү. Менә бу төшенчәләрнең, кайбер җирдә халык төрлечә фикер йөртә бит. Менә бу сезнең гаиләдә сезнең бер-берегезгә булган мөнәсәбәт, җыр-музыкага шулкатлы гашыйк җаннар булып яшәү нигездә бәйләп тора. Ә менә бер дә бит бернинди мисаллар белән дә тиңдәшләп, тегеләр шулар, болар шулай, моңа бит сез кагылышлы түгел. Үзең, үзең ачыклык кертеп кит әле шушы аралыкка. Ул аның, чынлап та, беренчедән, әлбәттә, безнең ул бу тормышны дөнья көтү. Дөньяда булмышыбыз икебезнең бергә булмышыбыз, беренче чиратта, әлбәттә, ул безнең эшебез белән дә бәйле. Чөнки без, чынлап, дөрес әйттең бит, музыкага, музыка дөньясында икебез дә. Чөнки икебез дә эмоциональ, икебез дә сизгер, икебезнең дә бит, икебез дә, әйтик инде, үзенең урынын, дәрәҗәсен алган кешеләр. Әй бит, ул да бит зур шәхес, әй бит, бу музыка сәнгате өлешендә, өлкәсендә, әйтик, мәдәни агарту, музыкаль мәдәни агарту өлкәсендә дә аның зур эшләре бар. Ә инде Шушы ук җыр, музыка аша бит танышып китүләр дә. Э, беренче танышуларда, бәлки анда ниндидер э, әле элемтәләр дә булмаган да, әй бит менә шушы музыка аша китте. Һәм шушының шуның нигезендә э, ниндидер хисләр барлыкка килә. Гаиләнең ныклыгы.
Хисләр барлыкка килә. Һәм менә шушында әй бит Беренче чиратта, мин уйлыйм, әй бит, бер-береңне шәхес буларак ихтирам итү. Чөнки һәрбер кеше үз шәхес. Гаилә әйбит бергә, ләкин хатын да шәхес, ир дә шәхес. Аның да үз дөньясы бар эчтә. Ир-атның да үз дөньясы бар эчтә. Бер-береңне аңлап, шушы ике дөнья, әйбәт, бергә аңлашып, бер-берен бетереп түгел, бер-берен басып түгел, әйбәт, менә шул вакытта аңлашып, ихтирам итеп, әйбәт, һәрберсе шушы ике дөнья бергә кушылса, менә шушында инде ул гаилә килә, гаилә үсә, гаиләнең һәр беркайчан да сиңа, әйбәт, моңсу да түгел, сиңа ниндидер теге авыр да түгел бу дөньяда яшәве, әйбәт, бөтен авырлыклар җиңел үтелә, әйбәт. Сине аңлаган кеше бар. Менә шуңа күрә дә минем бигрәк тә яратмаган бер әйтем бар. Әйтәләр, тулы гаилә тулы гаилә түгел. Менә ул тулы гаилә ул, менә шушы халәт булган гаилә. Халәт, халәт, менә шушы халәт. Беренче чиратта мин бары да әйтим, әлбәттә, яшь вакыт, яшь вакыт, әй бит, аның бит шул вакытта ук салына. Менә әле бу көннәрдә генә ике студент күрдем дә, алар җәй көне аларның туйлары булды. Үзебезнең сәнгать институтына әйтәм, мәхәббәтегез бар, өйләндегез, яратышып әйбит. Мин сезгә иң теләп, бер-берегезне ихтирам итеп, саклап яшәгез. Бер-берегезне аңнап яшәгез. Бик матур фикерләр, Идрис. Менә кыска гына сораулар, кыска гына җаваплар. Тапшыруыбыз кызганычка каршы ахырына якынлашып килә. Әй, гади Идрис булып кайтып, өйгә Безнеңчә, чын безнеңчә яшәү башлана. Бар дача, коттеджлар бар, әйме, матур итеп дөнья көтәсе, дөньялар түгәрәк, шәһәрдә фатир бар, үстергән җимешләр дә бар. Әллә Идрис бакчада да эшлиме? Яратам мин җирне. Җирдә чукынырга әлбәттә яратам, чөнки без бит бала чактан шулай үскән инде. Бакча карап, әй бит, ярдәм итеп, әтиләргә, әниләргә, авыл баласы шулай бит, әй бит, кыярын да, помидорын да үстереп, сарымсагын да, суганын да, әй бит. Үзебез су табып сибеп, безнең бит инде су, безнең авыр газ якларында кытлык бит инде, безнең Корманайда гомумән, ә без шуны авыр газдан да, ерак күлдән шулай итеп үстергән, балачактан булган хәлләр барыбер шушы җиргә тарта. Димәк, эшлимен дисең инде?
Җиргә тарта, эшлим, җирдә эшлим. Эшлим, ишеттегезме? Әйе.
Карап торасыз? Җир, без авылдан чыккан җегетләр, кызлар әйбит. Ә җир шул хәлдә тынычландыра. Җир, җир менә дәвалый. Ниндидер әйбит, ниндидер эчтә борчулар булса, шул җирдә утыртасың, ул үсемлекләр белән шөгыльләнәсең. Шул тиклем тынычланып, шул тиклем миңа килсә әйбит. Ул прямо бер ниндидер бер инде дәваханә инде.
Сигезенче март көннәрендә генә берән нинди тәмле ризык белән сыйлый микән Венераны, әллә гомумән ашарга пешерү тирәсенә якынмы Идрис? Мин бик якын, чөнки мине әни тәрбияләде, мин әни кырында һәрвакытта әнинең беренче ярдәмчесе булдым. Пич кырында, мич кырында һәрвакытта табаларны әйләндереп тордым, пәрәмәчләрен, андагы пирожкиларны һәрвакытта да. Шуның өчен без кухняда да бергә. Исләре чыккан кебек булды, теге пәрәмәчләрнең гафу ителмәслек хәлләр дөньяда булды дисәң, бер очрак та юкмы? Син моннан азатмы мондый халәттән? Булмадымы андый чакларың? Гафу ителмәслек юк, мин онытам күп әйберне. Кешенең гаҗәеп бер хатер, хатиренең гаҗәеп әйбере бар бит, оныту дигән гаебе, ни, сыйфаты. Онытмаса кешегә бик бик начар булыр иде. Иң зур хатаң бу тормышта бармы? Бәлки юктыр да. Әйдә әле. Юк, алай әйтә алмыйм. Юкмы? Булмасын да. Шундый матур әңгәмәдәшем э, туры килә бүләргә безнең матур сөйләшүләребезне э, инде Миңа да бик кызганыч, кызганыч Зифа сезнең белән сөйләшүгә. телевизор караучыларыбызны, тамашачыларны шатландырып, әмма бер матурлыкка тукталмыймы тарих Тарих калдыру өстендә бик эзләнәсең, кыска гына булса да шәхесләр турында әйттерми, саубуллашканда, алып калмый, матур иттереп зәңгәр экраннарда тарихи җырчыларыбыз, классик җырчылар, элекке буын җырчылары, композиторлар турында матур иттереп шундый сурәтләмәләр биреп, шушындый матур, үзең дә режиссеры булып шушылай итеп эшләп күрсәттең, моның дәвамы буламы? Булыр, чөнки материал күп бит. Шул тиклем күп бүлешәсе килә тамашачылар белән дә бит, телевизор экраннары аша да бүлешәсе килә, аеруча халык җырларына, халык иҗатына кагылышлы мәсьәләләр буенча. Исемнәрен генә әйтеп китсәк, зур шәхесләр менә йөрәгеңдә уелып кына, үзләре бер тарих булып саклана. Кесә күңелеңдә. Менә, әлбәттә, ул данлыклы Шүрәле балетының авторы бит Фәрит Яруллин, ул Салих Сайдашев, Ул Солтан Габаши, әй бит шундый бөек татар композиторлары. Шул ук Александр Ключерев татар, башкорт сәнгатендә зур өлеш керткән, әй бит. Һәм Мансур Мозаффаров, һәм Бакый Урманче. Бакый Урманченың, әй бит, шул тиклем матур җырлаган. Аның моңлы җырларын, аның язмаларыннан өйрәнеп, мин бер тапшыру эшләдем, бер программа эшләдем. Анда гаҗәеп матур татар, башкорт җырлары. Әйбәт, Баку Ирманчының җырларын без әле менә булачак программаларда да ишеттерербез. Алла бирсә, Аның җырларын, вәгъдә итеп калабыз. Әйе, әйе, аның җы- җырларын реконструкция ясап, мин менә үземчә җырлап, тамашачыларга җиткерербез, Алла бирсә. Ишеттем мин кичә берәү җырлый Чын безнеңчә матур Моңлы көй, Әллүки! Җаннарны өзеп, моңлы итеп җырлаучысы ул безнең минем бүгенге әңгәмәдәшем, сез яраткан моңлы Аургазы сандугачы Башкортстаныбызны гына түгел, Идрис Газиев. Әллүки көйләре кебек моңлы, озын-озак еллар сакланыр җыр юллары, җырлы гомерләр сиңа һәм инде киләсе буыннарда Башкортстаныбыз эстрадасының якты йолдызлары арасында Күп санлы җырчыларыбызның исем-шәрифләрендә тарих үзең булдырган кебек тарихи җырчыбыз Идрис Газиев кулы астында тәрбия алдык, Идрис Газиев укытучыбыз булды дип горурланып яшәргә булсын. Яңалардан очрашулар көтеп калабыз синең белән. Хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда күзгә-күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышын карадыгыз.